Чаҕылыспыт харахтарыгар үөрүү киэн туттуу көстөр. Бу Иван Николаевич Скрябин сөбүлүүр хаартыската. Оҕо сааһын туһунан сырдык өйдөбүлэ. Өйдөөн дьүүллээн көрдөххө дьикти хаартыска. Оҕуһу сахалар үлэни-хамнаһы кытта ситимнииллэр. Оҕус үлэ бэлиэтэ. Онон оҕуһу миинэн олорор уолчаан Иван Скрябин олоҕун устата ситиһиилээх үлэһит буолуоҕун уонна үлэ үөһүгэр сылдьыаҕын кэрэһэлиир курдук. Ха, сарда, хайдахпытын? Үчүгэй. Үчүгэй. Күн нердүе. Иван Николаевич Хаҥалас улууһун бастыҥ бырааһа, отут түөрт сыл устата оҕо сытар балыыһатын сэбиэдиссэйэ, республика үтүөлээх бырааһа. Кини күннэтэ эмтиир ыарыһахтара ыалдьалларын кыайан кэпсээбэт кырачаан дьон. Кинилэргэ бу үрүҥ халааттаах эмчит, остуоруйаҕа кэпсэнэр Айболит

Оҕо буолла алахан, эппиэтинэс алахан. Психологическай эппиэтинэс ону буолла киһи алакайын нагрузкаланар, потому что араас ыарахан оҕолор киирэллэр, киирэн баран орохтор бэргииллэр, орохтор хайыыллар дьон. Аны барытыгар психологическай оннук бириим моменнарга киһин утуйбан иһин балаана. Оччо алакайын хылайаҕын. Били киһи айтан бараҥын, антон тэбээр киирэ курук. Да себе тугунакка би буоҕуну. ата ханан сүөҥ ороххо эбиин диэн Тоҕо үчүгэй, оҕо диэн. Оҕо диэн үсүөрэр быллат. Амаакын оҕонньор кырдыгына ыйыйдаан, ыллаан, хос-хос диирде киир кэлде кэл буолбат. Үтүөтэ да таққан бара. Онон баллаана моральный түгүн Быдан үчүгэй, быдан үчүгэй. Ол ата үлэҕиттэн хаама үөрэриҥ оҕо түөрэн тахсар. Оҕо түөрэн тахсар. Иван Скрябин быраас туһунан үтүө өйдөбүлгэ толору сөп түбэһэр. Оҕолор доруобуйалара уонна үлэ-хамнас киниэхэ бастакы миэстэҕэ турар. Бэйэҥ дьоҥтон диир өйдөбүлгэр эппиэттиэхтээххин. Еще лучше булуохтааххын. Оччоҕуна буоллаҕына эн

Кини маннык киһи буолан тахсарыгар биир түгэн төрүөт буолбута. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн түөрт сыллаахха хоргуйууттан куотан Дьөппөн Дьабыл диэн алааһыгар көһөн киирбит Нөмүгүс Кирээбиннэригэр һэттис оҕоннон уол оҕо төрөөбүтэ. Уолчаан биирдээҕэр хааман иһэн ыалдьан хаалбыта. Бу анаатахпына баллаан мин онно Дьагылга олоро иһиллэммин ыалдьыы дэппин. Аҕа полимиелит диэн инфекционнай аҕа ыарыытына билигин быраас быһыытынан өйдөөн көрдөхпүнэ, дьонум кэпсээнинэн буоллаанна алаха үрдээн ытыы эбитим үһү түүннэри күннэри. Эдиийдэрим түүннэри күннэри көтөҕө иһэллэр эбитэ үһү. Ону буолла биир сааспар буолла хааман иһэммин эмискэ баҕа хаампа палаабыппын. Онтон иккиһим буоллаҕына үс сааспар биирдэ хааммыппын. Онтон уже били Билигин харатахпына полимилициянан ыалдьаммын аҥаар атаҕым онно итэҕэйээбит, ыалдьыбыт. Оччолорго медицина сайдыбатах буолан полиэмилииттээбит оҕо быыһаммата. Арай бу уолчаан өлөр ыарыыны кытта охсуһан кыайбыта. Кэстэн да медик да дьэн ким да дьэ уох буолла. Эр билэмити. Ону бэйэҥ доройоҥ кайда тыыннаах хаалаан өлдөхүнэ өлө турум. Аны мин тыыннаах хааламмын оттон Биир атахпынан эрэ сиэтибинэн эмиэ сүөлүккэ делс полимилитен алякай туох ыри ыарахан ыри онтон тыынаа хаалааччы аҕыйах буолар Бу кини бастакы уонна быһаарыылаах кыайыыта этэ. Мантан кэнники дьон тэҥинэн итэҕэс курдук санаммакка сылдьыы мөккүөрэ саҕаламмыта. Аҥар атаҕа ыалдьар доҕолоҥ уолчаан оҕолору кытта тэбис-тэҥэ сүүрэрэ-көтөрө, спордунан дьарыктанара. Арыы улаатан бараммынаан оҕо өллөммүн, ону улахан бэйэбин усердien аһаммат этим. Олары кытта тэбис-тэҥэ бииргэ сүүрэр-көтөр эҥин. Ыйдар оонньуур этим. Ону бэйэбин оҕолорто итаҕас курдук хаан аһанаммат. Өллөммүн даже эдэ өллөммүн

Туораппыт иин диэни олоҕойдөөппүн. Бары тэбис-тэҥэ иһэрдим. Ким даҕаны миин онно хайаабат этэ. Үксүн хата бэйэм базар курдук ирдэбитим. Колхозтаах оҕото буолан үлэҕэ сыстаҕас этэ. От-мас үлэтиттэн туора турбата. Бэс кылаастан үсүө дьоҥлоҕун дьону кытта тэҥҥэ иһиллэн окко үлэлээн үсүө бэс кылаастан ат косилкатын от оҕустаран, тыраахтык косилкатын от оҕустаран. Хайа оҕо доруобай буолуон баҕарыа суоҕай. Ордук уол оҕо эт-хаан өттүнэн итэҕэһэн ыараханнык ылынар буоллаҕа. Ваня Скрябин улаатан истэҕин аайы уратылааҕын өйдөөн барбыта. Эдэтам де. Оно ele duyulan полимерит тин генеры уже тугун примерно

полимелии быымын курдук эргиэллибэт буоланнар ини. Холобура ол сааны прививкэйин баара дылыллар, мин ыали бактаатым бар. Мин курдук аны ким да ыалдьыбатын диэн санааттан уол быраас буолуон баҕарар буолбута. Оскуола кэнниттэн дьаныһан туран үс сыл устата туттарсан быраас үөрэҕэр киирбитэ. Икки сылбар конкурстан кэлэн барбатахпар туохха предлагаардыыллыбыттара. Тыа хаһаайыстыбатын факультетыгар ветеринар генерал ылабыт диэннэр даана предложение ылбыттара комиссияҕа. Аны мин медик булуох баалаах ылах как раз чек астаамис

Оҕо бырааһа буолар санаатын эмиэ туруулаһан туран ситиспитэ. Комиссия баара этэ. Аны ол мин оттон педиатр буолабын диэн олохум барам диэн таами. Аны сүүс биэһин выпустан биһиттэн отох эр киин мин этим педиатр буолабын диэччи. Аны туран бала министр олох буолмада. Педиатр оҥорон маарбат тоҕо эрэ. Аны бу санаата хонулла били доруйадым мөлтөҕүс сүүлээх-өтүүлээх педиатр үлэтин Киһи уо дии санаат буолуохтаах. Оттон буоллаҕына профессор Крылова диэн баар эбит. Ол профессор саастаах убаастабыллаах иһин буоллаҕына медицинский полтиякка преподавателлиир иһин доктор. Ону буолла кини көмүскэстэ. Бу сүүс биэн алтын биир эр киһи Педиатр буолан диин тоҕо оҥор мааргынаан буоллун диэт. Онтон чэһин эбилэстэ гоннулар. Үөрэҕин бүтэрэн баран төрөөбүт дойдутугар Хаҥаласка үлэлиир баҕатын эмиэ толорбута. Үс сыл Горнайга үлэлээн баран миэстэ тахсыбытыгар Покровскайга кэлэн олохсуйбута. Ити кэпсээбикиттэн манык түмүктээтэхэ эн манык сыал туруорунан баран хайаан даҕаны ону ситиһэргэ дьулуһар. Аннык аннык аннык сыал туран баран холобура

Психология диэри килаатыбын, оҥорохтоохпун дии. Ситиһиилээх буоларга хайаан да дьиэ кэргэн өйөбүлэ үлэлиир кэллэктиибин көмөтө улахан суолталаах диэн Иван Николаевич этэр. Кини кэргэнинээн үс уол оҕону улаатыннаран киһи гыннылар. Сиэнэ эһэтин курдук быраас үөрэҕэ үөрэнэр. Онтон үлэтигэр бүк эрэнэр дьоно бэйэтэ этэринэн кыргыттара бааллар. Дьылҕа диэн биэрдэ диэн баар эттэ.

Киирэн кэлэллиттибэ. Иван Николаевич майгытын туоһулуур өссө биир түгэни кэпсиэххэ сөп. Олох табахтаабаккын даҕаны, Мин то- испэккин табах- даҕаны. Мин бэйэм ыры табахтаабытым. Аха. Отут сыл табахтаабыт. Онтон туран онтон туран буоллаҕына хайаатым. Атахпын тоһуппутум. Аха. Атахпын үөллэр атахпын тоһутан баран мин балыга эр баайтаан үмэннэ. Аны буолла балыгатын бастаан ермээччитэн таппаккын, Платалин хайдах тардыаххыный таппаккын. Онтон туран буолла хайдах эрэ улаанын маннык наһаа итинии гыммат эбит. Наһаа ону киһи тулуйбаккына аны тулуйабын. Онтон туран туох дьон биирдэ санаа түстэ. Лаба атахпын тоһутан этэйбиппин табахпын быраҕаммын компенсация оҥороххо наада чөлүгэр туохха тоһо мин хайаатаатахпын диэтим. Бырахтым да диэн быраамс.

Баҕалай кимиитэр иһин диэн. Ата маамала үс уолу кыайыы диэн. Санаа киирэр мин олох быраам истим да быраам истим бачча арыгын испэппиҥниин. Олох хас сыл буолла? Оту биэс оту алта сыл буолла ол. Олох үрүҥкүн ампаан да испэп. Бырааны кэрэспэп. Туох тэмтэниитэ ону бырахпыт. Киһи кыайар дьаллык. Кыайар дьыла да дии. Дьоннор ону кыайбаппыт дииллэр мин олох. Ини таайбаппын. Кини олоҕор тутуһар сүрүн санаата. Киһи бэйэтин бэйэтэ установкалаахтаах киһи психологически бэйэтин айылахха улахан суолталаах. Психологически дуох улахан суол физически дуохтаар психологически кытаанах булаханнар. Ол улахан суолталаах. Холобура киһи бэйэтин бэйэтин киһиттэн итаастык санаммак киһин бир бардын оҥоро дугун бардын ситиэн сөп уонна көрдөөтөххүнэ быхат син бир бар любой ситуацияттан бар эн холбура хитинник ыдьыбатаҕым буоллар баҕар атын дьылҕалаах атын майгылаах атын идэлээх булуҥ этэ дии оннук болар болла олор ол араҕым мин элдебетаа боллар мин бапча атын булуохтаатым болла этэ бэйм олох лиҥнаах баҕам диэн лүчүк болор баҕалаатым даже школа гениттэн

Онтон бэйэни кыайыы уонна оҕолор доруобуйаларын туһугар өрө мөхсүү. Эн олоҕуҥ бу хорсун быһыы диэн эттэхпинэ эмне тохтехани? То хорсун быһыыды. Дегин да. Обычный главное тем бэйэҥ олоххун туруорбут сыаргын ситиехэ наада. Аны токуйдуохха наада, ону ол доруойбам маннык мөлтөг дьонтон итэҕэспин, оннук инбэлииппин ин диэн анааммыха наада олох. Ыйаах быыдына киһи ананан төрүт. Оннук туохха өллүөхтээх, ону оннук туһана оруохтаах. Ин диэн оннук ананан өлөр. Холобура, Миэнэ мин бэйэм профессиябын эпкэ таламмын билиин хайымын. Кини билигин быраас быһыытынан сүрүн санаата алгыс курдук сырдык. Бу оҕолор элдибатыннар, миэхэ түбүспэтиннэр, доруобай буоллуннар. Иннитигэр күүтэри барытын туоруурга бэлэм, дьорҕоотук туттан олорор уолчаан билигин үйэ аҥара ааспытын кэннэ бу олоххо туохтааҕар да күүстээҕинэн киһи бөҕөх санаата, үчүгэйгэ эрэлэ буоларын билэр. Доруобуйаны баҕарабын. Оҕолоро, сиэннэрэ, бэйэлэрэ былааны доруобуйа буллуннар. Доруобуйа буллахтарына, бэйэлэр гитаранан ханаалаах буоллахтарына, тугу баһа ситиһиэхтэр.

Төһө да хайабытын иһин дакансаах олор киһи олох туһугар иһин окоон паникалаан ыттан ааспакка Бу тыллар дьиҥ ис хоһооннорун бу уолаттар эттэринэн-хааннарынан, өйдөрүнэн-санааларынан, куттарынан сүрдэринэн билэн тураллар. Онон бу камера иннигэр оҥостон олорон саҥарыы эрэ буолбатах. Уолаттар улахан аантан төрүттээхтэр. Бэйэлэрэ этэллэринэн биир алааска улааппыттар оҕо эрдэхтэриттэн доҕордоспуттар. Леонид Жуков сүүрбэ сэттэ саастаах аармыйаҕа Чечняҕа сулуспалаабыт. Улахан ааҥа олорор үлэлиир. Александр Соломонов сүүрбэ биэс саастаах, боксаҕа тренер идэлээх. Түөрт сыл Дьокуускайга тренердээбит. Саҥа дьыл кэнниттэн кыратык харчы өлөрөр санааттан Горнайга хортуоппуй таһан атыылыы сылдьыбыта. Кэпсиир түбэлтэбит олунньу саҥатыгар буолбута. Таһырдьа тымныы, быйыл хойукка дылы тымныйбытын бары өйдүүбүт. Ата түүнүн уже төрдүн бэс, биэһэҥэ да тиийэр быһылаата. То манна дьоннор этэллэринэн градус оннук курдук биэһэн биэһэнтэн тахха буолар игин дииллэр этэ. Александр Соломонов иккитэ-үстэ Дьокуускайынан эргийэн Горнайга этэҥҥэ сылдьан кэлбитэ. Бу сырыыга доҕоро Леня барсар буолбута. Улахан аантан айаннаан Бэрдьигэстээххэ тиийэллэр. Хортуопуйдарын батаран төннөргө оҥостоллор. Бу бэтэрээ Синяга. Синяга киирэхтээт, кэлэн баран ааһыахтаат эбит. Кытыл дьураттан иһин баран ортосулахтаат эбит. Атааҕынан Аа, аны анарана китэхпинэ ыраах паа курдук этэ. Ну, бэйэм испэр атын tokkуйду хидьим. Аны как раз ол время земляктар бу күрэхтэһэ волейболга күрэхтэһэ кэлбиттэр. Аны ол там аныга хыылларан иин кэпсэтэр була. Быһылыы бараар гына

Уолаттар Сиинэҕэ дылы быһалыы барарга быһаарыналлар. Ол эрээри иҥэн-тоҥон кимтэн да суол ыйдарбаттар, ыйыталаспаттар. Сиинэҕэ дылы сүүс түөртүнчэ километр эбит диэн бүк эрэллээхтэр. Александр бараары туран кэргэнигэр быһа суолунан айаннаан көрүөхпүт диэн быктарар. Онтон атын кимиэхэ да эппэттэр. Кыра ыһыллыммыппыт. Дьэ онно ол Аппаас көлүөһэ Запча Сиҥ Боотуруҥҥа налынан баран бардахпыт Горнай улуус кыраныыссатыгар харабыл киһи баарыттан Сиинэҕэ дылы төһө ырааҕын ыйыталаһаллар (сэттэ уонча километр диэн буолар) хара маҥнайгыттан сыыһа суоттаммыттарын уонна суол Сиинэҕэ буолбакка Үөдэйгэ түһэрин хантан билиэхтэрэ баарай Эбии расчеппытынан сүүс төрт уон километр бэрдигэстээхтэн Сиинэҕэ дылы диэн Биһи дьин дьигинэн сиинэҕэ дылы диэн буолбата Үөдэй диэн дэриэбинэ баар дии. Онно киирэрбит ол сыл. Аны биһи сиинэҕэ диэн өйдөбүллээх барар буоллахпыт. Аны үрэххэ түстүбүт. Үс чаас курдук айаннаан түспүт. Дьиҥинэн, бастаан Үөдэйгэ тиийэллэрин билбиттэрэ буоллар, иннилэригэр күүтэр быһылаантан быыһаныах этилэр. Үрдүк баас сыырга, сыырга кэллибит. То ол үрэҕэ анараа туугар сиһигэр туоруурбут. Ону кэлэн тахсан көрдүбүт, тахсыбата бастык туоппутугар. Онтон халты тэбинэ тура халты үрдүк баас сыр. Оҕус кымамман туруор этим. Кылгас кымамман туруору бай. Ону тахсан көрдүбүт, хаста да побыткалаан көрдүбүт, кыллыбатаҕабыт. Оттон олорон эрэн токкуйдуур булук. Төттөрү барыахпытын эмиэ хайда эрэ. Син биир сиинэ үрэх сиинэҕэ түһэрэн билэбит. Аны сиинэ үрэх примерно токуруйарын эмиэ билэр булахпыт. Ол гынан баран бу суол сиинэҕэ түһэр буоллаҕына син биир үрэххэ биирдэ эбэтэ кэлэн охсуллан аһыахтаахтын. понятиялаахпыт барабыт да диэтибит олго маһаллабыт эми бэбэбитин көрсөбүт олорон токкуйдаан олоро түстүбүт олоро түстүбүт ыла туса хараҥаран хаалбыта оттон та баран көрүөххэ диэтибит уонна ылан үрэх устун астара турдубут суола кин суоха хаар чарас хаар арый чарас Кынан баран УАЗик пониженайынан эрэ киһи кыайан барар. Биһиэнэ пониженайбыт аны тэбэ турар. Уолаттар отуттан тахса километр бардыбыт, өссө биир оччо эрэ хаалла диэн суоттууллар. Уонна Сиинэ бөһүөлэгэ үрэх үрдүгэр турар, онон үрэҕинэн да бардахпытына тиийэбит диэн санаалаахтар. Раскачкалыы раскачкалыы барабыт. Биэс-алта километр бардыбыт буолла. Уже хараҥараҥ аалла. Онтон маслабыт бара сатааммыт кыһын барбах буолаалла. Оттон хараҥа ханна тугу ол мээнэ барыахпытый диэммит. Хонон туруохха, наһарсыа да турдахпына көстүө диэн буолуо. Санааҕыт бөҕөх. Пии санаабытыгар ол сиинэбит чугаһаата. Биһи ол уже аҕыһынча километр бардыбыт. Оннук мучумааннанан бастакы түүннэрин массыынаҕа хоноллор. Туран ба мас айанныахха диэн эргиэн ма төттөрү барыахха диэн буолуо. Бастакыта олору билдибит, арай скороспуккайан киирбэт. Арааһындан уга сатаатыбыт, барбыт диэн буолар. Уолаттар массыыналара алдьаммыт, онон сатыы үрэҕи бата барарга быһаарыналлар. Таҥаспытын баар тэһин унтуулуммуппут, истээх ыстаан, туонна соммут, правда, синтефон иин этэ. Пуховик, аныгы пуховик. Ол иһинэн эмиэ халыҥ халтаҥ холку эппиппит. Таҥнан-таҥнан эргэ оһоннору хайытытыытан кээччи курдук оҥостон кэтэн бараммыт. Миэнэ уолустой аа Лүөҥкэн хаадыкалаах дьэ, аннар иһиинэлээх. Миэнэ унтуу, таба тыһы унтуу. Барабыт да дьэ, хин бир халлабы хайдар ханаабыты.

биир туура дьанаара сылдьыбыта сыгыалка уонна миэхэ баарыттан Өлүөнэ биир саҥа баар эбит уону дьэ бардыбыт диэн баран таххан аһалыкпыт килиэп килиэп аҥара баарыта аны сарда били киһи обычно аппетит оһох баа болор бутта просто уу истибит чай истибит иһэн баран Хайдах санаабыт сэниэлээх. Ото били киһи өйө бааллар эбит. 35 километр дьигинэн будуруруба санаатах. Киэһэ тиийэбит дии санаабыт. Киэһэ да буолбатар иһин аа, Киэһэ тиийэ санаалаабыт. Күнү быһа хаамаллар. Уута аһа суох кэлбиттэрин кэмсинэллэр. Ол эрээри Сиинэҕэ чугаһаатыбыт, сарсын тиийэбит диэн бүк эрэллээхтэр. Онон таһырдьа бастакы түүннэрин эрэх-турах санаалаах атаарыллар.

Сүрүн бүтэн аана баран бастаан кэлэн хаҕыс хараҥа лаваннан оттоһор бастаан. Дьэ онто кэнники баран көрдүөххэ диэн улахан мастары аҕалан быраҕаттаатыбыт. Оттон иһин биир тымныы була олох. Аны сиргэ эттэххинэ аны тымныынан хаарыйар. Онон кыайан почти утуйбатыы быттаҕын. Үүнэр күн кинилэр тустарыгар тургутуулаах буоларын сэрэйбэттэр. Күнү быһа хаам да хаам хаам да хаам. Иккис күҥҥэ буолна хаам. А атаҕын тоҥор. Миэнэ атаҕым тоҥор. Аны тоҥуутугар бу тобугум манан ыарыйда уонна бу бу манан үчүгэйдик хаампа буолааллын. Оттон ол утуйаатан утуйаатыһыытан көстүөрэттээҕини тугун да билэ иэппиппин аҕай түүтэгин да бит иһэ аҕабыт били хабан иин быһа иһээспит ол хааман иһэн ол мин аппайан кэллим ту Дьэ оннук тулуйа-тулуйа хаама-хаама-хаама Так мин эмиэ хаатыкам эмиэ тэстибитэ да мм хаста эрэнэн мм таһынаа үһүс таһын умайа хаалбыт алларакка маныйа алда андьатан таһына ниин эрэнэ сатаабытым аччыктара таайан уолаттар тоҥон бараллар да олох атаҕым үлүйээри гынна костюрда отун диибин киһи

Охтон түһэн ытан анньынабыт, хаар хииһиигитэ быыһыан, туттура-тура барабыт. Тыкламены курдук бара-бара сытан анньынаҕын. Быһа инэбит истэн киирэн барбыт. Оттон киһим көрөбүн ыраах ыкпааттан били сиискэ таххар буолар. Үрэх сииһигэр. Таххан иһэн һырлаан төттөрү тиһэн хаалар ини. Охтон мастан тардыһан таҕыста. Киһибэр тиийиэхпэр дылы олох Эмиэнэ час курдук хааман диидим ол километр. Тахам ыла ыалдьа аалбыт, эниэм эсте аалбыт. Таххан аны киһибит көрдөөт. Ханна атта бар аалбыт. Аны барыта завал да тохтоһук дии. Барыта маны үүнэн турар мас. Киһим көстөр оттоһон иһдьэр кыйан оттубатах кэлэн бүттэ көрдөөн көрдүбүт олох атаҕым буолуох шубуһу үлүйүөх курдук ыксаан киирэн бардыбыт таатан онно маны үүрмэхтээн көрбүт ханан да мас суох олох маннык тоҥон турар мас маннык мастан тоһутан ылабыт тоҥ маһын лабаатын бит тостор кураанах мас тосторун курдук кураанах тиийиинэ ол батан көрө Аны зажигалкабыт аккаастаҥабыт. Онтон пленкалар биир зажигалканы таһаарда. Хабыстана зажигалка. Хуу диэтибит. Онтон ону маны ылан туох син көрдүгүн ханан да чугастык хатыҥ хоһ уже борук хорук. Аны маны ыккый быһын, онон маны үүрүкэлээн көрдүбүт. Уже батаҕын үлүйэн киирэммит. Да хайдах гына э арба хаччалаатым батта диэн бараммыт. Гаһа койдун таһаардым мунна. Хааччыны баттым. Аа, хаччыларын уматтыбыт. Маллаан алла. Иккис мехакпын уматым валлаһы. Үһүспүн уматым маллыны төрдүспүн бэһиспин уматым эмиэ валлаһы. Накаас олох уже олох бу тоҥон киирэн барда. Оттон бирэйдэһэбит диэн ол быыһырыллан. Да баран көрдүөххэ гин ыччакамын ол уже барар санаам ох. Булдум да биэс мехак бидди мехак түлэҕинэн биэс мехагы бардым аны бобо тутан тутан тутан бараммын. Кин кураанах мас Хаппыт маскарадык булбуппут быһылааччы. Онно уже булан аҕалбыт. Ону оҕомохтуппут эрдэ умаллан иһэйин дьэ умайда умайда. Һуу дьэ үрэн үрэн үрэн аҕала аҕалабыт ону ону быраҕа быраҕа. Уматтан туохтаатахпыт атахпын итиннибит. Муура аабытта киһибэр тактарабын. Тардан тардан тардан тоҕо тардан ылла. Оттон уол атахпын ититтим иһин ааста. Били олох үлүйэрэ бу кэлэн баран арыый билбэтэхтиин курдук. Кутаа оннуттан отон булан сииллэр. Ара көрбүтүм хаарга кыһыл отон атар. Уонна сиэн көрдүм, о, нах отон, э, уҥуохтаах отон. Минньигэс ба, хук, көрдөөн киирэн бар. Иккиһи буллум, үсүһү буллум. Оттон мас ылан барамын хаары тарыйан киирэн бардыбыт. Ол умна олорон эрэ мичча отоннаа хиэтиппэ. Хин сүүбэччэри ин стуканы була хиэтип була. Эн хана туора киирбит курдук буолар. Саха минньигэс. Хата уу баара буолу диэн хаары иһэтэх тыбыныы бол. Тоҥон киирэн бараан тииһиҥ били хайыр. Онтон эһэм биир тохтугум була. Асхалдар атыыннаах хаалар дьидьи бэбэбэтин бадригын сабыт. Ыгылыйаллар, маннык тымныыга өр барбаппыт буолуо диэн санаа үүйэ тутар. Ама көрдөхтөрө да диэн аны ол токуйабыт. Ара көрдүү тахыып болуннарар. Аны кэргэним эрийдэҕинэ эрэ билэллэр онон барбыппыт. Биһи горнайта кимиэ да эппэккэбит ылан түһүнэ астаппыт. Аны кини биһини холоро бу дьоннор тиийдилэр да охто быһыы барбыттара диэн звондаан ыйыттаҕына

Тиийбиттэрэ суох. Тиийбиттэрэ ким да суох. Икки атах уотахан үлэ охсун таҥнары кыччы турбут. Уонна сарсыныгар утары кэлэргэ быһаарыналлар. Ол онно же такуйдаатыбыт. Икки төрөт тоқанем болу. Уһун көсөрдөрө маннык. Бурдук уны бурдук. Эми маннык мас анныгар. Манна тунду, манна тундубут. Хаҕалы эптибит эптибит. Онна

Быыһаналлара эрэ кутаа уота, оскуолаҕа Үрүҥ Уолан диэн уолаттары булка-алка айылҕаҕа сылдьарга үөрэтэллэрэ. Учууталлара Дмитрий Владимирович Трофимов онно үөрэппитэ өйдөрүгэр киирэн кэлбит. Маннык сэнэтэр. Олох киһи санаата күүстээх буолар тугу барытын кыайар диир. Онон олох син биир син биир диэн бэҕэһэтин маннык

Умайбыт сирэ ылааспын. Онно аттым. Көхсүбүнэ маннык. Ол иллэхэ үчүгэйбит. Дьэ маннык гыныахха наада диэн уже толкуйдаатаҕым дии. Анараа көхсүбүн отто-отто кулахачыннык уган утуйдубут. Оттон туран бараммыт эмиэ бардыбыт. Таһырдьа үһүс күннэрэ тымныы ыбылы ылан иһэр. Хааман иһэммит маннык үрэххэ сиискэ маны маска туора сурук хаалан турар.

Биир сөбүлэппит эбит туох баарыйын эдий онтон өлүөн кэт таан быһылах тааннаабыт быһылахпыт диэти өр-дөр айаннаан онтуку тааммыта тиийдибит уулаары уу иһээри хаары иһиир сирдээри ууну исбит ордукпут киирээри гынан эрдэхпинэ кииримэ түһэн хаалыан диэтэ өлүөҥкэ Мин унтуулаах буолан. Мин унтуулаах оһдьа былаах. Аны мууһурда да вообще тахан тоҥуо диэтэ. Тону били ийэхэн химиэ ынырык баҕарар була. Саша ууну кэспитэ унтуута мууһуран тымныынан хаарыйар, ыалдьар атаҕа бэргиир.

атахпын ыламмын наскыбын устан көрбүтүм уже мускул дубара тас тас тас уу ону көрөн баран соһуйдам канатаҕым үлүйэ буоппаттыгын ис все баттыгын диир проходи сведение тыынан көрейін бу вообще олох кыбыс кытана имит тиет аны аллым демитен керем барды уже ыксаатаҕым деп туллаххайна тыыннаахтыы хаамын иһин үлүйэ хааларым буппут Дьэ ол эрэн жопа Николай Кермас. Да тыыннаахтыы үлүйэр. Маннык була хас күн тулуйуохпун диэн току токуйга түһээхин. Ама биһи маннык өлөр дьоннорбут дуо диэн саныыгын. Оҕолоргун саныыгын. Куһаайах хаалан эрэллэр диэн. Хайдах маннык акаарадык кэлэ албыппыт эбитэ буолуо диэн бэйэбэ бэйэбэ бэйэбитин үөхсэбит Икки оҕолоох дии саныыбын. Оҕотун хайдах тулаай хаалларайһы диэмин эмиэ санаа киирэр буол Син оҕото ойоҕо суох буолан аанньа хайаабаппын Улаҕаннык хайаабыппын бэйэбин киһибэр хайыыммыла киһим икки оҕолоох кэргэннээх иннин олору тулаайах хаалаабахтааччы суох буолуо диэн имиэхин токуйга түһүн потом кыһаллан гостевой оройуон оттаатыыр буолуо Быыһанар эрэл уостан иһэр, абырыыллара эрэ кутаа уота. Улахан костер оттон бараммыт кэҥэ хайытыахха. Ол сылаа гынатын утуйахха буттун эбэбэ диэн. Ча давай диэтибит даҕаны. Уса ыһырдык этэ дьиотчуларга. Мас баатын баран мастаатыбыт. Баҕа ол баран иһин умса баран түһээн маска үккутаҕын иэҥҥин. Хоском уйан ылаҕын. Мин почти мастаабатым даҕаны. Чугас эркин иһиллэр. Киһим ырааҕынан баран улахан маннык мастары булан аҕалар. Чоҥочохтор egin туурата тэбиэлээн хаппыт эбили эмэҕирбит чоҥочохторо. Мин мас төбөтүттэн баран лабааларга таҕытан аҕалабын. Чугастык итэр мастары. Түүнү быһа тымныыны кытта охсуһа хоноллор. Туох хаан эйгитин оҥороммун бу үөрдээхтик ситуация түһэн хааллым диэҥҥин. Онтукаан токуйдум. Хаһан кимиэт уу куһаан оҥорбуккун, кими аҥарбыккын дуу, үөхпүккүн дуу, ким эрэйиҥин хайыан сөп, олору изглазиҥ гына айахтарым. Ону игин токуйдум. Уна били этэргэ ылы баар таҥараттан барытыттан көрдөһөҕүн. Костюргун оттоҕун, костюргуттан күнү быһа көрдөһөн тахаҕын. Иисус буоллун, Аллаах буоллун барытын көрдөһөҕө. Сир дойду иччитэ буоллун туох буоллун. Били оннук ситуация киһи олох Онтон атыҥҥа ханна туохта туохха да көрдөспөппүнэ. Аҥара баар булахха баһаалыста абыраа. Көр биһигини биһи. Оннук үлүгэр куһаан дьон буолбатах этибит диэн олору саныыгын искэр. Бииргэ тардыһар болуокка өлүмүөн баҕарар хаһан ханнык баара дьаарсыа иһин биир киһи тулуурдаах буолуо наада ол мин биир тыыннаах хаалыахпын наада диэн тэһин хайыы сатаабыппыт бэйэ бэйэбит диэн иһинсин дии киһибэр ол иһинэ кэллэ кэллэ диибин буо Мин тиийэн араас итийэмэ маҕаһыыҥҥа тиийиэхпит диибин санаатын көтөҕө таарыйа маҕаһыыҥҥа тиийэн сникерс сакалаатылыахпыт онно кока кола ылыммат онно сразу маҕаһыын иэһиэхпит диибин төрдүс күн үүнэр барыбыт барбаппыт пока уже эбит суох эбикки бу сытыххай биэс аты батылла тылыгын Аҕылаала охтор түһүм аһытар. Сыр да. Баран мастаан көрбүтүм. Ол мастаан көрөрбөр эниэм эстибит эбиллибит этэ. Улааннык грибтээбит иин киһи курдук дармога свайда халыбыр үһүн дьарытым. Көлөһүнү мин таххар иһин курдук эрэ кыратык баран мастаан көрдүлэр ол иһин ол эбиэккэ лыыһытан көрүөххэ диэбитим хааман бесполезная да баран да иһин тоҕотоҕо ырааҕа хаалбаппыт диэбит мас мастыыр да кыах суох буолан эрэрин өйдүүллэр ууларын быыһынан иһиттэхтэринэ тыраахтар тыаһыыр дьон саҥарар ынаахтар да да көстүбэттэр көстүбэттэр игиниэ саҥарсаллар Төлүөкэни көхсүгэн дьалаан да дьоно бу кэллэ быһыылаах диэн киим сытан ойон турдаайараас ону көрөн оо тыыннаахтар эбит ини дииллэр оттон өрө сүүрэн ойон турдубут эйиэбит эргийэригин көрөн баран да Оо, дьэ ханна маннык буола садьаан күлсэллэр була. Бастаан серьезно баалар этэй. Онтон тыыннаахпытын үчүгэйбитин көрөн бараннар үөрэ үөрэллэр була. Кимнээх бүтэри? Онно мин аҕам бииргэ төрөөбүт бырааттара Дима Соломонов Дима Дмитрий Семенович диэн Соломонов Михаил Семенович икки бырааттара ол. уонна балтын уолаттара Михеевтар диэннэр Михеев Иннокентий Петрович Михеев Василий Петрович уонна ийэм бииргэ төрөөбүт эдьиийин Любовь Михайловна улахан уола онно кини сиинэҕэ оскуола дириэктэринэн үлэлиир Ээ, кулууп дириэктэринэн. Кини баарата уонна Сиинэттэн Сиинэ участковайа баарата ЖКХ тойоно на демонстрация уоппара уонна Сиинэ Сиинэ чааһынай трактористки чааһынай трактордахки Кинилэр тоҕуһунча километр уон икки чаас устата айаннаан муммут дьоннорун булбуттар. Ол күн холобура кэлбэтэхтэрэ буоллар ыарахан буолуо биллибэт да. Биллибэт. Уолаттарга карта көрдөрөн кинилэр хайдах айаннаабыттарын көрдөрбүттэр уонна үс күнү быһа хааман отут биэс эрэ километры барбыттарын икки үүтээн аттынан ааспыттарын эппиттэрэ. Холобура ол үт күн аһаабатыгыт, уу испэккит, да? Уонна ол оннук айылҕаны кытта били киһи уонна айылҕа буолар буоллаҕа дии батта киирсиитэ. Онно хаамай ынырыга туох эбитий холобура хаамай кутталлааҕа ол аччык аччыктыырбытын кыһалмаппыт игин дигинди онно туох эбитий тымныытар кутталлаах буолар тымныы дьэ уолаттары үөдэй балыыһатыгар көрдөрөн баран түүннэри дойдуларыгар улахан ааҥҥа аҕалаллар Ити курдук кыс ортото муммут уолаттар сырыылара этэҥҥэ түмүктэнэр. Дьоннор уже көмпүттэр этэй. Уже киһи уолбаттар диэн. Атаһынан да көрдөх холбора кыс ортото ди. Түт күнү быһа боллаға ди. Түт күнү быһа тахыржа. Аха хуох. Анаттан хин киһи санаатын күүһүнэн холбора хин Итинник ордон хаалыын хөбөбүт диэн хыналыр баллахачча хилибат да. Үс күн тымныыны аччыктааһыны кытта охсуһууга ордук бэйэ-бэйэни өйүнсүү көмөлөспүтэ диэн уолаттар этэллэр. Оһоотох киһи тулуйа оһоотох олобура. Икки уолун сылдьар будам ордугет киһи бэйэ-бэйэтигэр санаатын көтөхсөн холобура иһин биир кэһээн да сылдьар буоллаххына иһин биир үчүгэйи санааҕын хайаан бэйэ-бэйэҕин санаа санааҕын көтөҕүстэххэ киһи ордук иннин дьэкки барар токкуйдуур хайыыр буолар Леня санаата дьаха күүстээх эбит дии санаатым мин олох кэхтибэт киһи эбит дии санаатым хасса оһуоҕунан маладьыас онно оннук маннык задние мысльлэрин олох хаһан да киирбэттэр эс Хантан ханнык буолуо син биир син биир диэн оннук ханаалаҕын улахан күүстээх ханаалаабыт паникалаан биир эмит тылыттан мин эмиэ бирдэм эрэ оннук маннык тыллар быктарбытым буолуо ман Леняҕа истибэтэх маннык тыллар онно ол үлэни диэн киһи тэҥнэспэт киһитэ эбит диэн хайдары маннык туохха сыаналаатым Уонна уолаттан эрэ мин толкуйдуур бултам. Арай Леня кэлсибэтэр атын хайа эрэ атын табаар иһин кэлсиим буолуун. Арай ол киһи кэлсиэ буолуун. Хайдах буолуо этэй диэмин толкуйдуум. Киһим били костер отторго деген олох этэбин бу били мас булан аҕабытын курдук булара-талара, хамсанара түргэнэ. Уһуну киэҥи токуйдуу барбакка сразу түсүөн иһэр. Түһүнэн иһэр. Уонна били Леням биитен икки сыл аҕабыл. На аҕа-аҕа киһи курдук эмбий арый туохтаах дуохтаах булар киһиттэн. Аны киниэхэ хин бир махтана махтана санаатаҕа дии. Махтана санаам бөҕүлдэ. Бу түбэлтэ кэнниттэн олоххо сыһыаммыт уларыйда диэн этэллэр. Олох киһини үөрэтэр диэбиттэрэ дылы. Хин бир школа буолан эткен. Аа дьэ киһи холоро олоххо куһаҕаны туоратан үчүгэйин талан олору киирэн иһэр былаан аадьы быһылаҥкантан бэҕэр ханнык хоругу туруоруннугунуй туу гыныахтаахпын де киһибитинэн дьиэ туттаарыйын бэҕэр Холобура эрдэ аны ырыттаҕа ди. Дьиэ тутуу киһи, хайаабыт киһи, ойоҕбут киһи гинье. Бу случай кэнниттэн уже атыны такуйда култа диһаны. Александр атаҕа дьолго улаханнык үлүйбэтэх, эмтэнэн билигин этэҥҥэ. Арай сүрүн кыһалҕалара дьон болҕомтото. Киһи барыта интэриэһиргиир ээгин буолубут төлүөнэ. Киһи барыта ыйытта буолара. Онтон хайгын да? Оччотоох баар. Оччотоох. Ыйытта буолара. Күн аайы паштеттан аны курдуга. Муммут уолаттар айанныах иннинэ чичэйин тэринэргэ сүбэлииллэр, олоххо араас буолар, онно күүстээх санаа быыһыыр диэн бигэ эрэллээхтэр. Холобура үллүм диэтэххэ киһи баар ыгына биир түгүн долуйбаппын.